Yo, welcome to Zim Entertainment TV. Patinokuunzirai zviri kuitika munyika, celebrity updates, music and trending videos. So nhasi tauya nemukomana ane mukurumbira muimbi weZim Danso anonzi Silent Killer achitaura nezvemukuru wemazuva akataura zvekare nezvekupiwa kwaHoly Ten Bell then azoti haatruste zvemasvikiro zvemudzimu so inzwai zvizere pavhidhiyo rinotevera big up munhu akazoti mukuru wemazuva i think munhu iyeka akaedza kufungidza kuti hapana akangwara kupira zuva andaona bcause unoona zuva iri mm. haazuva wakambobuda wakamboti uchibuda mjeni iwe wanenge uchiti wauri kuti mukuru wemazuva ndeupi the most high the most high eh mm. kachiti the most high handina need your experience yake chitu ngatiti ndo the reason why sitete tiri panapa jehovha ndimwari baba wako mm. handaizi kana uchimuramba unomuramba ndiwe yes andaona mm. same applies kuti munhu wese ane right to choose mm. ndiwe ako but asi ini handa chikwa chano unokudza ngokuti jehovha ndimwari baba wani wako wako iwewe kwete kuti vangu chete mhm. usazongoti yanzi according to me according to us well. chese tiri panapa mm. iwewo uri panapa ini ndiri mhm. panapa because of whom because of mwari ikasani yeah. kasi unoti oret oret bwedzangu yeah. sturu inde yako iyi bhutsi andakapfeka inde yangu haisi handava kusponsorwa iyi oh, naupfekedzwa ndeyako eh, inde yangu andotiriswa ini simansoro wakarova ndirangu ah, kasina kukumbirawo here andoziva bcause ano hanu mwari avatombodi kuti pate mumwe munhu pakati anonamatwa mwari avabvumidzi izvozvo pachirungu mudzimu unochidzini ancestor ancestor eh. hanspirit medium spirit medium rasvikiro i think so ehe i think so saka reva svikiro svikirowo futi rinodiwa here namwari ndisingazivi Mm, but ini chichanzi svikiro chii kwandiri Mm. ini nyaya dzangu dzinosvikirawo pana jesu mm, hapana kana postman aripo mm, Idzo- sorry henyu idzo dzenguva ndinoona dzoti adonit kana muprofita mm. kuza kuna achapura ini mm. apati machapuripita seringila kupura ini yes ini ndobirwa kuti mwari ka e mwari anogona kuti vataure newe vanotaura nauyu waiza iri weye kuti iwewe vada kutaura chi mwari anoziva weye anotaura chi yes ndosaka ti isusu we have to seek just, just to seek for more wisdom mm -hmm. kuramba chese handeziva yes. kunamata tichiverenga chi bhaibheri stay positive stay positive stay real mm. mumasong ako silent killer mm. zvafana neimwe wakazoti ndinoimba gospel une pon anonobva ah, ti tonamata hedu but hey kuzoimba kuti gospel une pon remember me entertainer yes eh, ndofanira kuentertainer in any ways i can yes and uh, chinhu hwana chandotenda eh, ndechekuti vanhu mm. vanozvida ah, eh, kusvika palevel yototi ndikatoshotesa ikoko ndopedza ndakunetsana nechinevanhu saka chandikuotora ndechoti art iart mm-hmm. kuti noimba gospel nepon mm. ndokuedza kuvaonesa zvichikoti kuti ee i do everything kuva honest realness ndira ndorepresent mm. ndorepresent realness inini handisi i'm not an artist eh, uita netoa tinoita budget yekuti eh, toita budget yekudisa na ah, eh, single aiwa hatidaro hatitori na budget chetoda toti chitoa mavhidhio edu ka noda toda tochita vhidhio ndakatora kasimata kaya ndo budget yacho wese mwana mama well. tiri kuti eh, ndindine i've got so, so much to express yes vanoziva kuratidza vanhu vana- vanzwisise mm. ndine music ikawanda isisati yareleaswa Mm. iri kuda iri kutodawo mavhidhiyo machichichi kuti inge richi Ye- i- muplace because muplace. music imwe iri bho but Yeah. kupakeja chete yes strategy and yeah, it's, it's, it's, it's, it's, it's stuck in one idea ati another even my intro yeah eh, tinotoramba chiintrodusa matsva eh, aungonzi sekurinzi ramba uchingozikanwa neone kufu aiwa baba kunew school ehe eh, tiri munew school but yeah hapana anoziva zvatisingazivi yes handiziva mangu mm. yatoimi isana dzachi level rakuita se ravanhu lokwa nechi kuti kuuraya nekudhakwa ndepi mhosva udzokuna kuna mwari chese chitema yeah. but pamutemo wemunyika zvofanira yes. kuita mhosva chii yeah. kudhakwa kwangu kana kurepa kwawaita kana kurepa kurepa munhu ndomhosva kana kuuraya munhu but unoziva kuti mm. ndakashamisika vanhu vachipiwa mafree bill vamwe vachibatira 500 dollars yekuripa mwana wevanhu yeah but ini ndakanzi ini ndakatobatwa ndakagara paside pemuna aipe mambanje ndibhadhara five hundred five hundred chinza ubude eh, chinza ndibude anditenga uri manje handoiziva mhm. bcause ini bvunzi vangu ndeyekuti ko uyo uyu arepa mwana wevanhu mm. ndikutodzwa nge mukutomusimbisa kauyo mukutomupa one b one ndandikanyimwa inini pandisina mhaka mm.